א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער פֿיר און זעכציק מיט רבי יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם, און דו? אויך גוט, זייער גוט. אקעי.
לג בעומר די וואך. ס'איז לג בעומר די וואך? יא. א מורא'דיגע צייט.
אהה.
אקעי.
סאו לאמיר האבן, לאמיר אויפברענגען א שאלה. כ'ווייס נישט צו ס'האט שייכות מיט לג בעומר, אבער ס'איז שייך לכל הפחות פאר איינעם, און די עקספיריענס ווייזט יוסף זיף אז ווען דו רעדסט איז דא נקודות מיין איך וואס זענען העלפפול אויכעט פאר אנדערע אידן אין אנדערע מצבים אפשר אפילו. אפשר וועט עס אויך זיין העלפפול פאר מיר, אפשר פאר דיר.
זיכער יא, כ'מיין איך לערן איך לערן אסאך אויכעט פון אונזערע שמועסן, פון די שאלות און פון די תשובות, פון דיינע תשובות.
אקעי. איך האב געלערנט זייער אסאך פון די שאלות.
יא. און מתלמידיו יוצא מכולם. אקעי. סאו די שאלה איז אזוי. די שאלה קומט פון א טינעיזשער, איך ווייס נישט צו ס'פעלט אויס מקדים צו זיין, יא אבער אפשר פאר קאנטעקסט, איז וואס פילט אז ער, כ'ווייס נישט, ער, זי, יענער איז קלוגער און טיפער ווי זיינע.

און זיי זאגן אז זיי פילן אז זיי זענען אזוי ווי די מענטשן וואס פילן אסאך מאל אז. ניין, שכוח. העווינג סעד דעט, מיט די הקדמה קען מען פארן א מחאה געשמירט אז זיי זענען טיפער קלוגער ווי די ארומיגע, ווי זייערע חברים, און ווען זיי דארפן רעדן צו איינעם זייער יארגאנג, יא זייער מעמד אין לעבן, דארפן זיך ווי אראפבייגן, אראפלאזן. דאס איז געווען איינס.

מיטן עצם די ווארט צענזור? ניין, אז ער באקומט א קאמפלימענט, וואס מיינט יענער ווערט זייער שנעל מרוגש, איך מיין די ער גייט שוין שפילן און זיצן אין א וועג קיין די דרייווער סיט, און געווענליך ס'איז די אמת'דיגע ווארט פאר דעם איז סענסעטיוו, אבער נארמאל נוצט מען סענסעטיוו מער ווען עמיצער ווערט שנעל געטשעפעט, אבער יענער ווערט נישט נאר, זיי ווערן נישט נאר שנעל געטשעפעט, נאר אויכעט א קאמפלימענט, קיצור זיי ווערן שנעל געטריגערט, די עמאושענס ווערן שנעל געטריגערט, אויף הערן אויף אהן. נישט קיין חילוק וואס די ווארט איז אקעי דאס איז די נקודה. יא. עד כאן.
אקעי. סאו איך האב אפאר מחשבות. לאמיר אנהייבן פון דא.
לאמיר אנהייבן אז די צוויי חלקים פון די שאלה פארענטפערן זיך איינע די אנדערע.

דו זאגסט קודם אז דו ביסט סאך סאך קלוגער פון יעדעם איינעם, און
דו פילסט אז ווען דו רעדסט מיטן עווערידזש פארטנער פון דיין עידזש דארפסטו דיך אראפלאזן אזוי ווי פון די הויעך געשעצטע פלאץ, און עט די סעים טיים זאגסטו אז סאם האו. ווען ס'קומט צו רעגולעיטן פילינגס אדער פארשטיין און אויפכאפן וואס דער עולם ארום זאגט, זאגסטו אז דארטן ביסטו אביסל, לאמיר עס אנרופן הענדיקעפט אפשר, און דו האסט עס געזאגט ס'איז אפשר יא סענסעטיוו אדער אפשר נישט סענסעטיוו, אבער ס'איז דא א עריע וואס דאס מיינט אויפפיקן ריכטיג פילינגס, איינער האט געזאגט א קאמפלימענט, אקעי, יענער האט געזען אז דו ביסט אקעי. יענער האט געגעבן א קרום אין די נאז, אקעי האט זיך עפעס געגעבן אביסל א קרום אין די נאז, דו האסט נישט דעם כח, דו ווען יענער געט דיך א קאמפלימענט פליסטו אין הימל, אזוי ווי אונז זעמיר טאקע אין די ערשטע פאר צענטער קאנווערסעישאן אז סאם האו פילסטו דיך זייער הויך געשעצט און דו לאזט עס דיך אייביג אראפ, אבער פון די אנדערע זייט האסטו אויך די זאך, סאו וואס איך מיין צו זאגן איז אז יעדער איינער וואס. האט זיך דעוועלאפט אביסל שנעלער אדער אביסל טיפער אדער אביסל שטערקער אין איין עריע, קען זיין אז זיי האבן סערטען עריעס וואס זיי זענען אפשר אפילו קלענער, יונגער און שוואכער. לאמיר זאגן אויב איז דא פינף עריעס. ווי א מענטש ביי די אכט יאר איז ער טאקע א אכט יאר אדער די עוורידזש פון א אכט יעריג יונגל אדער אכט יעריג מיידל דארף זיין אז אין סאושעל סקילס זענען זיי אזוי אין אנדערסטענדינג זענען זיי אזוי אדער אין יעדע אין געפילן אין פארשטיין די אייגענע געפילן פארשטיין יענעמס געפילן קענען קאמיוניקעיטן קענען זיך ארויסברענגען קענען פארשטיין אנדערע קענען פארשטיין מער קאמפליקעיטעד זאכן אבסטרעקט אלע מינע קריטיקל טינקינג אלע מינע זאכן וואס מענטשן דעוועלאפן זיך מיט די יארן איז דא א עווערידזש, און יעדער איינער, ספעשעלי די וואס זענען זייער שטארק אין איין זאך, איז קען זיין אז ער איז גאר גאר שוואך אין א אנדערע זאך, און דער שואל האט טאקע זייער שטארק ארויסגעברענגט אין די שאלה אז זיי זענען אוועיר פון די זאך אז אין איין עריע איז ער גוט און אנדערע עריע איז ער גאר גאר שוואך.

זייער אסאך מאל איך טוה זעהן אז ווען ס'קומט מיט א דיפעקט? מאוסט אוו די טיים קומען זיך מיט דיפעקטס. אהה אקעי.
און אפילו אויב דו ביסט זייער זייער גוט אין אנדערע זאכן, קודם כל אונז אלס מאמינים אונז גלייבן אז די אייבערשטער האט באמת אויסגעשטעלט אז מענטשן זאלן דארפן זיין בעלענסד אין סאם וועי, אויב איינער גייט האבן זייער אסאך טעלענט אן קיין שום חסרונות, וועט ער זייער שנעל זאגן אני ואפסי עוד. סאו ס'איז א פון די אמונה'דיגע פערספעקטיוו. אבער אפילו פון די סייקאלאדזשיקעל פערספעקטיוו, און כ'וויל דיך ברענגען א גוטע משל פון דעם פון די פון די פיזיקעל וועלט פון מאסלס. אקעי, א גוטע טרעינער גייט דיך זאגן אז די ריכטיגע זאך צו ארבעטן איז מיט זאכן אזוי ווי שווימען, לויפן אדער געוויסע עקסערסייזעס וואס בויען וואס ארבעטן אויף די גאנצע גוף צוזאמען אלע מאסלס פון די רוקן, אלע מאסלס פון די הענט, פון די פון די פיס, פון די ביינער, פון די שדרה, פון די שאלדערס, איבעראל זאל זאל ווערן גוט סטימולעטעד אויף איין מאל. און כ'מיין אז ס'איז א גאנצע א פשוטע א קאנצענזוס ווי הדבר מקובל ביי יעדעם איינעם, אויב דו גייסט ארבעטן אויף איין עריע פון מאסלס עס צו פארשטערקערן, גייט עס קומען אויפן חשבון פון א אנדערע עריע וואס דארטן גייט ווערן אפגעשוועכט. און די זעלבע זאך איז אין די סייקאלאדזשיקל. אויב דו ווערסט זייער זייער שטארק אין איין עריע, ר' מערקלי וואס איז געשענט איז אז די אז אנדערע עריעס גייען ליידן פון דעם, דאס איז די וועג וויאזוי וויאזוי איך קוק אויף דעם, ס'איז דא נאך וועגן וויאזוי איך קען דיך עס מסביר זיין און נאך. ניין ס'איז זייער קלאר. ס'איז גאנץ קלאר און ממילא די צוויי. זייטן פון די קוועסטשן ברענגען אויך ארויס די תירוץ. געב א קוק ווי שטארק דו ביסט דעוועלאפט און דו פילסט דיך קלוגער פון אנדערע, און עט די סעים טיים האסטו זאכן ווי דו ווערסט זייער זייער שנעל hurt אדער דו אווער-עסטימעיטס

זענען זיי aware אבער זיי האבן די כוחות עס צו רעגולעיטן און עס בעלענסן און עס אראפברענגען, מה שאין כן איך לייק די כח, סאו דא קום איך אביסל צו צו די צווייטע זאך אז ס'קען זיין אז בעצם מיין ערשטע חלק פון די תירוץ ביז אהער איז געווען אז ס'קען זיין אז ביזט באמת באמת סך סך טיפער און סך מער טעלנטעד און סך מער קלוגער און אויף א מער הויעך געשעצטע פלאץ ווי די עולם ארום דיר. און וואס דו מוטשעסט דיך מיט אדער וואס דיין גוטע באלאנס קעגן דעם איז, דיין אישו אדער שוועריקייט וואס דו האסט מיטן באלאנסן דיין פילינגס אדער פערסעפשאנס פון דיך אליין און פון וואס ס'קומט פאר ארום דיך. און מיין יעצטיגע פוינט וואס איך עד איז אז ס'קען זיין אז דיין גאנצע איידיע פארוואס דו מיינסט אז דו ביסט גאר טיף,

איך גיי געסן, כ'קען נישט געסן ביי יענעם, לאמיר סתם אויסשמועסן, אז מיר דאכט זיך אז אפן מיט די קאמבינעישן, מיט די אלע זאכן, קומען אויך מעט מצבים פון, לאמיך נוצן א פענסי ווארט סתם אזוי ווייל כ'האב געלעגנט געטראפן א געלעגנהייט עס אריינצוווארפן, מעלאנכאליע, אזא סארט לייכטע מרה שחורה, עצבות, מרה שחורה, ס'קען קומען מיט פילינגס פון לאונלינעס, ניין? פילן אליין, איינזאם. ווייל די, יא, איך מיין איך בוי עס אויף וואס דו האסט געזאגט יעצט צום אויספיר, אז די פילן זיך העכער, פילן בעסער, קלוגער, ווי די אנדערע, קען קומען פון דעם וואס מען האט עקסטרימס, און מען האט עקסטרימס, יעצט ווייס מיר אז די גאנצע וועלט באשטייט פון דאס און דאס, נישטא קיין נאר דאס, ס'איז שווארץ קעגן ווייס, א זאך וואס האט נישט קיין צד שכנגד, קיין פארקערט דערפון, קיין קאנטרעסט איז נישט קיין עקזיסטירט נישט, נישט דא אזא זאך, יעדע זאך האט דאס און די פארקערטע דערפון, סאו דאס איז איין איין טעות וואס כ'האב געהאט. און איך ווייס ביי ערוואקסענע מענטשן, אזוי דאכט זיך מיר יוסף זאב, איז זענען דא מענטשן וואס זענען וואס זענען טיף און זיי האבן די פילינג אדער אויף פנים די ביהעיוויער אז ס'איז זיי שווער צו רעדן מיט אנדערע, ווייל זענען אריינגעקראכן אין קאפ ווייל זיי לויפן אוועק פון דער גייסט וואס הייסט מענטשן וואס זענען סופער סענסיטיוו און ווערן שנעל עפעקטעד דער מוד ווערט שנעל מושפע פון וואס אנדערע זאגן אדער וואס אנדערע זאגן אפילו נישט יא סאו ס'איז זייער שווער צו דיעלן מיט דער גייסט שם ווייל מ'ווערט זייער שנעל וויי געטון יעדער מענטש ח ו באקומט לייד יעדער מענטש יעדע מענטש ווערט א מאג, ווערט געטשעפעט, ווערט געצ. אזוי אז עס איז א חלק פונעם לעבן, און ווען עימעצער איז זייער סענסיטיוו אדער לאמיר זאגן זייער עמאשענלי ריסעפטיוו, אז ער איז זייער, זיינע עמאשענל אנטענעס כאפן אויף זאכן שטערקער און מער, אויף א גרעסערן פארנעם, ווערן זיי זיי אפטער אויסגעשטעלט צו האבן פעין, האבן ווייטאג, סאו מ'לויפט אוועק פון עס, איינע פון די וועגן פון קאופן מיט עס, איך זאל נישט פילן, אז איך לויף אוועק פון מיינע געפילן, איך האק אויף מיינע עמאושענס, און די צווייטע פלאץ מען מופט אריין אין קאפ, און מען ווערט מער, מען גייט מער אריין אין חכמה שטאטס אין לב, און מען לייגט זיך אריין אין דאס, און מען ליינט, מען לערנט וועגן דעם, מען קען וועגן דעם, מען טראכט וועגן דעם, און מען חלומ'ט וועגן דעם, און מען רעכנט וועגן דעם, און נישט דווקא פאנטאזיעס, עכטע קלוגע זאכן אפילו, אבער דאס איז א וועג פון נישט דארפן דילן מיטן מיטן הארץ אזוי איך מיין ס'דא אזא מין זאך ביי ערוואקסענע מענטשן נישט ווייל פראפעשענעל ביסטו איך זאג נאר וואס איך זע סתם איך רעד מיט מענטשן מיט חברים און מיט דעם מיט יענעם וואס די מסכים קודם מיט מיין. איך טריי צו ארטיקולעיטן צו סאמערייזן וואס דו האסט געזאגט וואס ס'קומט מיר ארויף אין מחשבה איז אזוי. דער מענטש, לאמיר גיין מיט די theory אז ס'איז אמת און דער מענטש איז באמת טאקע סאך קלוגער און טיפער ווי אנדערע, אקעי, ס'איז דא אסאך מאל וואס מ'רופט עס אפילו היילי סענסעטיוו פיפל, געוויסע אזעלכע מינע וואס זענען באמת, זייער קאפ איז באמת מער דעוועלאפד און אפילו זייערע פילינגס און און אפילו אסאך מאל זייערע עביליטיס צו קענען עקספרעסן די זאכן זענען אויך גוט, זיי ליידן נישט אויף דעם. און די עיקר זאך וואס זיי ליידן, כדבריך, און וואס איז לכאורה פשוט, איז איטס פריטי לאונלי אפ דעיר, ס'איז גאנץ עלנד און אליין צו זיין מיט די אלע thoughts און פילינגס און טיפקייטן ווען דו טראכסט און דו פילסט א גאנצן צייט אז דו האסט עס נישט מיט וועם מיטצוטיילן. סאו דאס איז לכאורה די ערשטע אישו וואס די מענטש וואלט ווען געוואלט העלפ מיט.
און די סימפל ענטסער אויף דעם איז צווייפאכיג, פון איין זייט באקען דיך מער מיט דיין שוואכע זייט און ממילא גייסטו שוין אוטאמעטיקלי אביסל אראפקומען, צווייטנס טרעף א וועג וויאזוי צו קענען מיט דיין גוטע זייט, פון דיין הויכע, טיפע, עמעיזינג, קלוגע זייט, וויאזוי קענסטו קאנטריביוטן און דעליווערן פארן עולם, וויטש די מאוסט איזיעסט וועי וואלד בי, לייק די טריק וואלד בי, טו סטעי האמבל, ווייסט וואס איך מיין? ווייל יעדער איינער האט ליב די טיפע קלוגע מענטשן, באט קיינער קען נישט ליידן א עראגענט מענטש, סאו א מענטש וואס האט נישט קיין שכל און איז האמבל, גייען מענטשן מער זיך וועלן דרייען מיט זיי ווי איינער וואס איז זייער זייער קלוג און ער איז ערעגענט, סאו אויב דו קענסט מצליח זיין צו דזשאסט נעמען די קליינע פיצי זאך פון זיין האמבל, איינע פון די עצות וויאזוי דו קענסט זיין האמבל איז ווען דו געדענקסט אז סיי דיין גוטע זאך האט דיך די אייבערשטער געגעבן און ס'האט גארנישט מיט דיך אליין, און סיי דורכ'ן באמת פעיסן דיין שוואכע זייט. זיי אנעוועיר פון דיינע חסרונות און זיי אנעוועיר ווי נישט געשמאק ס'איז צו זיין עלנד אויבן אליין. און אפילו די קלוגסטע מענטשן מיין איך אינדזשויען אויכעט נישט נאר טיפע דברי חכמה, דאס לעבן באשטייט נישט נאר פון דעם, דאס לעבן באשטייט בעיקר פון די פשוט'ע געווענליכע זאכן פון וואס אונז פשוט'ע געווענליכע מענטשן רעדן און מיט וואס מיר געבן זיך אפ, די פשוט'ע טעגליכע שמועסן און אז די פלוידערן דאס איז וואס אינטערעסירט רובא דרובא מענטשן, אפילו קלוגע. און ס'איז נישט, איך מיין ס'איז נישט נאר די שכל זאגט, נישט נאר די סברה זאגט אזוי, נאר איך גלייב דו יוסף זאב, איך קען, אונז קען מיר ביידע מסתם מענטשן וואס זענען זייער זייער קלוג, יא, זייער זייער טיף, זיי קענען זיצן פלענען גוט פארברענגען מיט יעדן נישט בתורת אז ער לאזט זיך אראפ, נאר עס באמת ענדשויען, ווייל דאס איז אויך אינטערעסאנט. ס'איז לעבן איז דאס און דאס און דאס, און דו האסט לאמיר זאגן נאך א דימענשאן, נאך א פלאץ ווי לאמיר זאגן ווי אנ ד רוב אנדערע מענטשן אפילו קומען נישט אן, יא זיי קענען נישט די וועג אהין, זיי האבן, אבער א פלעינע פשוט'ע גוטע שמועס איז גוט פאר יעדן איינעם. אמת.
עקזעקטלי דאס איז געווען מיין פוינט, איך זאג עס איז עלנד אויבן צו זיין דארט אליינס, ווייל דו אליין האסט אויכעט אסאך פארטס, דאס איז די וועג וויאזוי דו ענדיגסט עס צו, דו אליין האסט אויך אסאך פארטס, וואס דו ווילסט פשוט קאנעקטן פלעין צו דיין צו דיין פלעינע פארט, צו דיין מענטשליכע הומען לימיטעד פארט. און דאס אליין גייט זיין די וועג וואס גייט דיך אראפברענגען און גייט דיך געבן דעם באלאנס און דעם קשר מיט אנדערע, און עז לאנג עז יור גאנא רעמעמבער טו סטעי האמבל גייסטו קענען אפילו שעירן פון דיינע טיפע זיסע פארטס אויך. אין אנדערע ווערטער, טריי צו גרעוויטעיטן אגאנצן צייט צו די מיטן, אויב דו גייסט גוט צילן צו זיין אגאנצן צייט אינמיטן און קאנעקטעד מיט די עולם ארום דיך און ווייניגער צו די עקסטרים לייק אריינקריכן אין די עמאושענס און ווערן פארלוירן פון איין זייט אדער זיך טרעפן זייער א שטארקע קאמפארטעביליטי אין דיין גרויסקייט טיפקייט אנדערשקייט עסטו פלוצלינג זען אז דו ביסט נישט אזוי אנדערש ווי יעדעם. יעדער איז אנדערש פון יעדעם אבער ביסט נישט עפעס אזויווי לייק גאר ווייט פון יעדעם וועסט דיך קענען רילעיטן און אראפ לאזן צו צו יעדעם וועסט אפילו נישט פילן וויאזוי דו לאזט דיך אראפ וועסט פילן ווי דו ברענגסט דיין זאך אונז דארפן יעדעם איינעם'ס יוניקנעס אזוי ווי ס'איז אינקלודינג דיין סענסיטיוויטי מיט דיין עמאושענעל טיפקייט און דיין קלוגשאפט און אלע זאכן ווי ניד איט. די אלע דיינע פרענדס ארום דיך און אלע דיינע חברים און די די סטעף ארום דיך און די פעמילי יעדער איינער דארף דעי דעי פארט פון דיך סאו ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין גזירה אז דו מוזט בלייבן אנדערש און זיך פילן דערווייטערט פון יעדעם. אקעי. סאו זאב, יעדער איינער דארף אויך דיין עקספערטיז.